Ырӑ каҫ пултӑр! Тӳре эфирта Чӑваш Ен информаци кӑларӑмӗ студире Владимир Тимофеев. Акӑ мӗн ҫинчен пӗлтерӗпӗр ку кӑларӑмра. Тӗллевлӗ ӗҫлени ҫимӗҫне парать. Республикӑра иртнӗ пилӗк ҫулта ӗҫсӗрлӗх шайӗ темиҫе хут чакнӑ. Воспитательсем анчах мар, ашшӗ-амӑшӗ те сӑнаса тӑраҫҫӗ. Шупашкарти ача сачӗсене видеокамерӑсемпе тивӗҫтереҫҫӗ. Халӑха пӗрлештерекенни чӗлхе. Шупашкарта чӑваш орфографипе ҫыхӑннӑ ҫивӗч ыйтусене каллех хускатрӗҫ. Иртнӗ пилӗк ҫулта республикӑра ӗҫсӗрлӗх шайӗ вунӑ хут чакнӑ. икӗ пин те вуннӑмӗш ҫулта ҫак кӑтарту тӑххӑр тулли те пиллӗк вуннӑмӗш процентпа танлашнӑ пулсан, паян вӑл пӗр процентран сахалрах. Шупашкарти Чӑлха Нуски фабрикинче, пир-авӑр комбинатӗнче, Ҫӗнӗ Шупашкарти ҫурт тӑвакан комбинатра конкурс производствине пуҫарсан пин-пин ҫын ӗҫсӗр тӑрса юлнӑ. Республика Правительстви тӑрӑшнипе вӗсене пурне те ӗҫпе тивӗҫтерме май тупнӑ. Нумаях пулмасть Яковлев проспектӗнчи ҫуртра типографи хатӗрӗсем пулнӑ. Виҫӗ ҫул каялла кунта ҫӗвӗ машинисене кӳрсе килсе Хлопковый край предприяти йӗркеленӗ. Унта унччен пир-авӑр комбинатӗнче вӑй хунӑ ҫӗвӗҫсем ӗҫлеме куҫнӑ.

Аса янӑ хыҫҫӑн эпир нумайӑшӗ, калама пулать, пурте тенӗ пекех, каялла таврӑнтӑмӑр ӗнтӗ ҫак ӗҫпе ӗҫлеме. Пире кунта ӗҫлеме питӗ килӗшет, ӗҫ укҫине те вӑхӑтра параҫҫӗ. Елена Жарикова химик-технолог Шупашкара ҫирӗмрех ҫул каялла Курскран куҫса килнӗ. Пир-авӑр комбиначӗ панкрута тухсан Ыттисем пекех ӗҫ шырама тивнӗ. Ҫӗнӗ предприятие вӑл чи малтан обществӑлла ӗҫпе килнӗ. Коллектив ӗҫ майӗсем кӑмӑла кайнӑран хӑйӗн профессипе тӑрӑшма пуҫланӑ. Халӗ унӑн эскизӗсем тӑрӑх Тираспольти заводра пиртен тӗрлӗ хатӗрсем ҫӳлеҫҫӗ. Паянхи куна саккассем сахалланнӑ пулин те ӗҫ ҫителӗклӗ, Чикӗ леш енчи ҫыхӑнусем те пур. Ҫӗнӗ оборудованипе ӗҫлеме меллӗ. Пирӗн производствӑри машинӑсем ҫӗнӗ. Вӗсене май пулӑм таранӗ улӑштарсах тӑраҫҫӗ. Анчах нумай пулмасть пирӗн ҫӗнӗ машина илсе килчӗҫ. Инвалидсене ҫӑмӑллӑх парассемпе автоматика енӗпе ҫӗнетнӗ машинӑсем килсе пачӗҫ. Ун ҫинче ӗҫленӗ чухне хӑш-пӗр операцисене ҫӑмӑл тума ҫӑмӑлтарах. Ҫӗвӗҫенӗ ӗҫӗ сахалланать темелле. Машина хӑй ҫиппине татать, ҫиппи пӗтлессин унта асӑрхаттармалли майсем пур. Тӑватӑ ҫул каялла республикӑра сакӑрвунӑ пин ҫына ӗҫрен кӑларса ярассинчен сыхласа хӑварма пултарнӑ. Ун чухне ҫулталӑк хушшинче ӗҫпе тивӗҫтерекен службӑра регистрациленнӗ вуннӑ пин ҫына вырнаҫтарнӑ. Пир-авӑр комбинатӗнче тӑватӑ хутчен вакансисен ярмӑрккине ирттернӗ. Утмӑл ҫын Хлопковый край предприятие куҫнӑ. Пӗтӗмпе тӑватҫӗр ҫына ӗҫпе тивӗҫтернӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алена Алексеева, Светлана Позднякова, Вадим Владимиров. Следстви управленийӗн Ҫӗнӗ Шупашкарти уйрӑмӗнче ӗҫлекенсем Шупашкар районӗнче пӗр чиновнике хирӗҫ уголовлӑ ӗҫ пуҫарнӑ. Йӗрке хуралҫисем ултавҫӑ пулма пултаракана ял ҫыннисем систернипе тӑрӑшыв ҫине кӑларнӑ. Пуш уйӑхӗнче Чӑваш Республикин Шалти ӗҫ министерствин экономика преступленийӗпе кӗрешекен сотрудникӗсем Шупашкар районӗнчи Большекатрась ял тӑрӑхӗн яваплӑ ҫыннине ҫӗр сутнӑ чухне аллӑ пин укҫа взятки илнӗшӗн тытса чарнӑ. Ҫакӑн пирки халӗ следстви органӗсем уголовлӑ ӗҫ пуҫарнӑ. Айӑпланакан икӗ пин те вун виҫҫӗмӗш ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗнче Шупашкар районӗнчи Атайкасси ял тӑрӑхӗн пуҫлӑхӗн тивӗҫӗсене пурнӑҫланӑ. Следовательсен шучӗпе вӑл хӑйӗн вырӑнӗпе усӑ курса паллаканне Явӑш ялӗнче харпӑрлӑхра ҫирӗм-сакӑр сотка ҫӗр пур тесе хуҫалӑх кӗнекинчен суя выписка ҫырса панӑ. Ку документпа лешӗ лапта хуҫи пулса тӑнӑ, кайран ҫӗре сутса янӑ. Тупӑш тунӑ ҫын айӑпланакана тав тӑвас тенӗ, чиновнике укҫа панӑ вӑхӑтра тытса чавнӑ та. Хальхи вӑхӑтра следстви малалла пырать. Тӗп хулари ача сачӗсем ҫӗнӗ информаци технологийӗсем ҫине куҫаҫҫӗ. Хальхи вӑхӑтра тӑхӑр вун ултӑ учрежденире видеосӑнав системи ӗҫлет. Вӗсенчен иккӗшӗнче ашшӗ-амӑшӗ хӑйсен ачисем вӑхӑта мӗнле ирттернине онлайн мелпе сӑнама пултарать. Ҫӗнӗлӗх Шупашкарти ҫиччӗмӗш ача садне те ҫитнӗ. Кунта килекен кашни ҫынна камерӑсем сӑнаса тӑраҫҫӗ. Хӑрушлӑхсӑр ача сачӗ хула проекчӗпе килӗшӳллӗн вун-ултӑ хатӗр вырнаҫтарнӑ, тӳлевсӗрех. Ашшӗ-амӑшӗнчен ирӗк ҫеҫ илтнӗ. Аслисем ҫӗнӗлӗхе ырласа йышӑннӑ. Анна Романован аслӑ ывӑлӗ Кирилл малтанах садикре юласшӑн пулман. Ҫакӑ амӑшне пӑшӑрхантарнӑ. Халӗ вӑл ачи куна мӗнле ирттернине кирек хӑш вӑхӑтра та курса тӑма пултарать. Сӑмах май, система хула тулашӗнче те ӗҫлет. Ачисен ашшӗ-амӑшӗ хӑйсен ҫумӗнче пулсан хӑш-пӗрисен аслашшӗ, асламӑшӗ урӑх ҫӗршывра пурӑнма пултараҫҫӗ. Вӗсем те сӑнама пултараҫҫӗ хӑйсен тӗпренчӗкӗсене. Вот тӗслӗхрен пирӗн вӑтам ушкӑна ҫӳрекен пӗр ачан асламӑшӗ калать, ҫулла килнӗччӗ те, каласа пачӗ, эп тет, хамӑн мӑнука кашни кун курнӑ пекех туятӑп тет. Мӗншӗн тесен кашнинчех ӑна мӗн туни, вӑл мӗн тунине веҫех сӑнаса тӑратӑп тет. Вара эп хама айгӑра пулнине пӗрре те туймастӑп тет. Ку ӗнтӗ, паллах, питӗ лайӑх. Мӗншӗн тесен вот ҫав айгӑра тӑвансем, айгӑра пурӑнакан тӑвансем хӑйсен тӗпренчӗкӗсене хӑйсен тӑванӗсен ачисем мӗнле пурӑннине, мӗнле тытнине веҫех пӑхма пултараҫҫӗ. Хальхи вӑхӑтра кашни ҫӗнӗ садике ҫакнашкал системӑпа тивӗҫтереҫҫӗ. Ачасен хӑрушсӑрлӑхӗ темле укҫаран та хаклӑрах теҫҫӗ. Ҫанталӑк ӑшӑтса яни юр хӑвӑрт ирӗлни яваплӑ службӑсене ҫурхи шыв-шур тапхӑрне хатӗр пулма хистет. Шупашкарта кӑҫал ытти ҫулсемпе танлаштарсан юр нумаях мар, апла пулин те тӗрлӗ пӑтӑрмахран сыхӑ тӑмалла. Ҫуртсен тӑррисене, ҫулсемпе тротуарсене пӑртан тасатмалла. Хальлӗхе чылай ҫӗрте шыв кӳлленсе тӑрать. Ҫӗрле вӑл шӑнать, ирхине вара хула ҫыннисен пӑр ҫин асӑрханса утма тивет. Хула ертӳҫисем ҫакӑн пек вырӑнсене пуш уйӑхӗн вун пиллӗкмӗшӗччен йӗркене кӗртме хушнӑ. Рабочисем ҫулсене хӑйӑрпа тӑвар хутӑшӗ сапаҫҫӗ, хытса ларнӑ юра аркатаҫҫӗ, шыв юххисене уҫаҫҫӗ. Чылай чухне ӗҫлеме картишсенче ларакан машинсем кансӗрлеҫҫӗ. Вӗсенчен хӑшне-пӗрне хӗллепе те тапратман. Шупашкарти пӗрлехи диспетчер службин ертӳҫи Валерий Гладков ҫирӗплетнӗ тӑрӑх, тӗп хулана ши вилес хӑрушлӑх ҫук, мӗнпур яваплӑ служба шыв-шур тапхӑрне хатӗр. Чӑваш гуманитари институтӗнче паян чӑваш орфографийӗн иртни хальхи пуласси темӑпа регионти ӑслӑлӑх конференцийӗ ӗҫлеме пуҫларӗ. Унта Александр Осипов пулса курчӗ. Вселенный мир, Вселенный мир кивӗ ҫӗнӗ орфографи сӗннӗ пулсассӑн ҫут ҫанталӑк ясная погода, ясная погода мар вӑл Вселенная мир тӗнче. Чӗлхе пирки калаҫма тытӑнсан нумай тавлашатпӑр, вӗрентетпӗр пӗр-пӗрне. Конференцисенче кӑна мар, ахальҫӗрте те паллӑ ҫыравҫӑ Ева Лисина чӑваш чӗлхин анлӑшӗ пирки пӑшӑрханать. Паллах, Библине, Тӗнче кӗнекине чӑвашла куҫараканӗн кун пирки шухӑш нумай. Институт директорӗ Юрий Исаев хӑй те чӗлхеҫӗ, конференци ҫивӗч те ӗҫлӗ пулса кайнишӗн кӑмӑллӑ. Патшалӑх канашӗнчи комиссийӗн ертӳҫи Петр Краснов орфографи ыйтӑвӗсене патшалӑх шайӗнче тӗплӗн пӑхса тухмалла терӗ. Тухса калаҫакансем чӑваш чӗлхин орфографи ыйтӑвӗсене виҫӗ шухӑшлӑ пӑхаҫҫӗ. Аса илтеретпӗр, юлашки улшӑнусене ҫирӗм ҫул каялла пурнӑҫа кӗртнӗ. Ун йӗркипе икӗ сӑмахран тӑракан пӗр пӗлтерӗше Чӑваш чӗлхин саккунне пӑхӑнса уйрӑм ҫырмалла тесе йышӑннӑ. Пӗрисем малтанхи орфографие тавӑрмалла теҫҫӗ, теприсем ӑсчахсем ҫак ыйтӑва ытла кӑткӑслатаҫҫӗ, халӑх ыйтӑвӗсене шута илме сӗнеҫҫӗ. Виҫҫӗмӗшсем орфографин тем тесен те чӑваш чӗлхин шалти йӗркисене пӑхӑнса тӑмалла, мӗншӗн тесен Тӑван чӗлхен уйрӑмлӑхӗсене хисеплемесен вӑл ик чӗлхеллӗ халӑх йышӗнче пӗтсех пырать тесе шухӑшлаҫҫӗ. Орфографи йышӑннӑранпа ҫирӗм ҫул иртнӗ пулин те тавлашусем пӗрре те лӑпланман, уйрӑмах юлашки вӑхӑтра хӗрсе кайрӗҫ. Анчах та эпӗ пурне те, ваттисене те, ҫамрӑккисене те пӗр япала шута илме ыйтасшӑн. Правилӑсене каялла тумалла тени тӗрӗс мар. Тен, малалла кӑштах аталанса хӑш-пӗр самантсене улӑштарни ҫителӗклӗ пулӗ. Мӗншӗн тесен ҫӗнӗ правилӑсемпе шкулта вӗренсе тухнисен ачисем те шкулта вӗренме пуҫларӗҫ. Пӗр тухса калаҫан каларӑмӑр, пирӗн тӑват ҫӗр, пилӗк ҫӗр пин ҫына яхӑна эпир кив орфографие каялла тавӑрсассӑн пирӗн орфографисӗр юлать тӑват ҫӗр, пилӗк ҫӗр ҫинчен тесе каларӑм. Унсӑр пуҫне тата кивӗ орфографи хӑшӗ вӑл кивӗ орфографи? Паянхи пӗр хаҫата пӑхсассӑн унта темиҫе орфографие шута илсе ҫыраҫҫӗ вӗт-ха. Пӗрне-пӗри хирӗҫлекен орфографисене шута илсе ҫыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та пирӗн ман шутпа хальхи вӑхӑтра тӗпчевҫӗсемпе пирӗн чи активлӑ ҫынсемпе калаҫса татӑлса, килӗшсе татӑлса орфографи саккун тесе йышӑнма пуҫламалла. Орфографи ыйтӑвӗсем вӑхӑт-вӑхӑтпа тӗнчери чи паллӑ халӑхсене те канӑҫ памаҫҫӗ иккен. Акӑлчансем вӗсем ҫыракан сӑмахсене вулама мӗн тери кӑткӑссине эпир пурте пӗлетпӗр. Вун тӑххӑрмӗш ӗмӗртех ҫакӑн пирки ҫапӑҫмаллипех ҫапӑҫнӑ. Нимӗҫсем ҫирӗмӗш ӗмӗр пуҫламӑшӗнче. Тутарсен те ку енӗпе лару-тӑру лӑпкӑ мар. Вӗсем кириллицӑпа, Пин те тӑхӑрҫӗр хӗрӗх пӗрремӗш ҫулта кӑна усӑ курма пуҫланӑ. Кун пирки Тутарстан ӑсчахӗ Ринат Сафаров тухса калаҫрӗ. Шкулта вӗрентекенсем хальхи правилӑсемпе тӗрӗс усӑ курсан вӗсем пур енӗпе те тивӗҫтереҫҫӗ. Тен, вӗсене кӑшт пушатмалла кӑна теҫҫӗ. Хамӑр чӗлхен уйрӑмлӑхӗсене хӑть фонетикӑра сасӑсем ҫинчен вӗреннӗ чухне, хӑть калӑпӑр морфологире пуплевпайсем ҫинчен Синтаксисне тишкернӗ чухне те, ҫавӑн пекех орфографи правилисене вӗрентмен чухне те ҫакӑн ҫине таянтаратӑп. Вот тӗрлерен калани пур паллах. Эпир ҫакнашкал пӑхатпӑр. Пирӗн чӑваш чӗлхинче хутлӑ сӑмахсем ман шутпа ҫук. Мӗншӗн тесессӗн ангарти пиҫиххи эпир вӗсене пӑхатпӑр та унта авангарди иккен пилӗк ҫыххи ку сӑмах майлашӑвӗ историйӗнчен вӗсем халь кӗскелнӗ те вот ҫаксене путлӑ сӑмах тесе йышӑнатӑп Пирӗн ҫакнашкал мӑшӑр сӑмах текен термин тетпӗр-ха ӗнтӗ пулӑм пур чӗлхере. Вӑл вӑр чӗлхинче ҫук ун пекки. Тепӗр чухне руки-ноги обломали текенни вӑл вӗсемшӗн закон мӗне калас пӗтӗм чӗлхешӗн курӑмлӑ япалама вӑл хӑш-пӗр сӑмахсем пулнисем кӑна. Пирӗн чӗлхешӗн вара вӑл питӗ витӗмлӗ пулӑм, вӑл чӗлхе пулӑмне тӑвакан, вӑл калӑпӑр пӗр пек тан япала ячӗсене пӗрлештерсе хӑйне майлӑ сӑмахсем тӑвакан, мӗншӗн тесен икӗ япала ячӗ, ман пиллӗкмӗш класс ачисем пӗлеҫҫӗ, вӗсем сӑмах майлашӑвӗ ним улшӑнмасӑр тӑваймаҫҫӗ. Пирӗн унта алӑ тутри, сӑмса шывӗ тейпӗр тата ытти тӗслӗхсене теймелле. Ҫакнашкал вӑт калӑпӑр халь пире учебникра илсе панӑ электрофунар тейпӗр, лид пӗрлешӳ, вӗсем пурте калькӑласа тунисем. Пирӗн чӑваш чӗлхишӗн вӗсем Вӗсем пулмалла мар, мӗншӗн тесессӗн литература пӗрлешӗвӗ. Кӗскетсессӗн вӑл лит пӗрлешӗвӗ пулмалла чӗпек. Калӑпӑр, ял кордишӗ, ял корреспонденчӗ унта вӗсем пачах урӑх сӑмахсем, вӑл вӗсем пирӗн чӗлхешӗн чӗлхе законӗпе тунисем мар вӗсем, вӗсем пирӗн пата йышӑннисем. Искусствӑллӑ япаласене, вӗсене калӑпӑр, лере чӗлхере, вырӑс чӗлхи правилисемпе мӗнле ҫырнӑ, ҫавнашкалах ҫыратпӑр та Кунпа эпир нумай чарӑнса тӑмастпӑр, ҫитсе каятпӑр. Манӑн телей ачасене чӑвашла тӗрӗс калаҫса, чӑваш сӑмахӗсене тӗрӗс йӗркелесе вӗсемпе тӗрӗс усӑ курма вӗрентмелле. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Александр Осиповпа Сергей Мышев. Ҫуркунне ҫитнине пӗлтерекен паллӑ пулӑм Чӑваш Енре паян студентсен пултарулӑх фестивалӗ пуҫланать. Пӗрремӗш концертсене Чӑваш патшалӑх университечӗн тата коопераци институчӗн вӗренекенӗсем кӑтартаҫҫӗ. Студентсен ҫуркунне ҫамрӑксем хушшинче чи паллӑ пултарулӑх проекчӗсенчен пӗри. Унта ҫулсерен принятла хӗрпе каччӑ хутшӑнать. Уяв каҫӗсене яланах куракансем тулли зал пуҫтарӑнаҫҫӗ. Фестиваль ҫамрӑксен культурине аталантарма пултаруллӑ яш-кӗрӗме тупса палӑртма пулӑшать. Кӑҫал ӑна тӑван ҫӗршыв Аслӑ вӑрҫинче ҫӗнтернӗренпе ҫитмӗл ҫул ҫитнине халаллаҫҫӗ. Пултарулӑх марафонӗ икӗ уйӑха яхӑн пырать. Фестиваль программипе вӗренӳ министерствин сайтӗнче паллашма пулать. Красноармейски районне йӗркеленӗрсемпе сакӑр вунӑ ҫул ҫитрӗ. Ҫак пӗлтерӗшлӗ пулӑма халалласа трак тӑрӑхӗнче паян пысӑк уяв пулчӗ. Район халӑхне республика Пуҫлӑхӗ Михаил Игнатьев саламларӗ, тен кӑна унтан пирӗн пултарулӑх ушкӑнӗ таврӑнчӗ. Район юбилейне пухӑннӑ сумлӑ хӑнасене авалхи чӑваш йӑлипе, ҫӑкӑр-тӑварпа, кӑвӑклӑ сӑрапа кӗтсе илчӗҫ. Пысӑк уяв спорт керменӗнче иртрӗ. Михаил Игнатьев район аталанӑвӗшӗн тӑрӑшса ӗҫлекенсене савӑнӑҫлӑ лару-тӑрура саламларӗ. Ял хуҫалӑхӗнче, вӗренӳре, сывлӑх сыхлавӗнче промышленноҫра вӑй хуракансене тав турӗ. Ӗҫпе вӑрҫӑ тата ту ветеранӗсене Аслӑ Ҫӗнтерӳ ҫитмӗл ҫул тултарнине халалланӑ медальсемпе чысларӗ. район хӑйӗн ҫыннисемпе чӑнах та мӑнаҫланать. Наукӑра ҫар ӗҫӗнче ҫитӗнӳсем тунӑ паттӑрӗсемпе мухтанать. Ку тӑрӑхран Чӑваш Ен культурине ҫӗклекен те нумай тухнӑ. Вӗсен йышӗнче Филипп Лукин композитор, Юрий Семеньер поэт, Чӑваш Ен ялавӗпе гербӗн авторӗ Илья Юрьев художник тата ыттисем те. Районӑн хисеплӗ ҫыннисем тӑван ен чысне ҫӗклессипе малашне те тӑрӑшса ӗҫлеме шантарчӗҫ. Красноармейски район хисеплӗ гражданинӗ эпӗ. Ҫакӑ мана мӗн тума хистет. Ҫакӑ мана малашне тата хастарлӑрах, тата лайӑхрах ӗҫлеме хистет. Анчив Сементер ҫырнӑ сӑвӑсем, Сементер ҫырнӑ юрӑсем малашне хальхинчен те хӑйсен пахалӑхӗпе ҫӳлерех шайра тӑракан произведенисем пулччӑр. Ҫавӑн пек ӑнланатӑп эпӗ мана хамӑн ентешсем тӑван район ҫавӑн пек хисеплӗ ят панине. Тӑван района эпӗ Малашне те ҫакӑн пек ӗҫре пуҫаруллӑ, пултаруллӑ, ӑнӑҫуллӑ пулма сунатӑп. Уявра ӗҫ ҫинчен те манмарӗҫ. Республика Пуҫлӑхӗ депутатсемпе ял тӑрӑхӗн тата хуҫалӑх пуҫлӑхӗсемпе уйрӑммӑн тӗл пулчӗ. Тӗплӗ калаҫура район экономикине тишкерчӗҫ. Иртнӗ ҫул патшалӑх пулӑшнипе ҫӗр ҫичӗ ҫемье пурӑнмалли майсене лайӑхлатнӑ. Хӗрӗх тӑватӑ миллион ҫурӑ тенкӗлӗх ҫул-йӗр тунӑ. Ялсене йӗркене кӗртме кӑҫал тепӗр вӑтӑр ҫичӗ миллион тенке яхӑн уйӑрнӑ. Район бюджечӗ кӑҫал кӑштах ҫӳхелнӗ пулин те халӑха вырӑнти предприятисем ӑнӑҫлӑ ӗҫлени савӑнтарать. Красноармейскисем ял хуҫалӑхӗнче те ӑнӑҫлӑ ӗҫлеҫҫӗ. Пӗлтӗр вӑтӑрултӑ пин тонна тырӑ пухса кӗртнӗ. Ку вӑл иртнӗ ҫирӗм ҫулти чи лайӑх кӑтарту. Республика ертӳҫи красноармейскисене ытларах ҫӗр улми лартма ыйтрӗ. Районта фермер ӗҫне пуҫӑнас текенсем те сахалрах терӗ. Ялсенче Энӗшӳ чачакники шухӑшлаттарать. Ҫакна сӗт хакӗ йӳнӗ пулнипе сӑлтавларӗҫ. Михаил Игнатьев халӑха чӗртавар пахалӑхне кура тӳлемеллине палӑртрӗ. Ҫавӑн пекех ҫӗр ӗҫченӗ мӗн ҫитӗнтернине паян тивӗҫлӗ хакпа сутма пултарнине каларӗ. Пухура ҫуракине ӑнӑҫлӑ ирттерсе ял хуҫалӑхне аталантармалли тӗллевсене палӑртрӗҫ. Патшалӑх вара тӑрӑшса ӗҫлекенсене яланах пулӑшма хатӗр. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алексей Енейкин, Юрий Васильев. Ку вӑл кӑларӑмӑн юлашки информаци пулчӗ. Сире халӗ ҫанталӑк пирки хыпар кӗтет. Эпӗ вара сыв пулашатӑп чипер йӑлӑр. Ҫанталӑкпа паллаштаратпӑр. Тӗп спонсорӗ Гаврилов тухтӑр центрӗ.